Eppes fir déi Kleng an eppes fir déi méi Grouss, D'Landwirtschaftsfar zu Ettelbréck geet dëst Joer an hir drëssegst Editioun an. Déi gréissten Open-Air-Ausstellung hei am Land mat iwwer 230 Aussteller riicht sech dobäi u jiddfereen. Déi Foire, déi bleift eng Foire fir d'Baueren. Mir wëssen awer alleguerten, datt den 2.500 oder 2.600 Baueren net méi 30.000 Leit, wéi mer elo all déi lescht Joren haten, an den Däich bréngen. Sou ass dann och d'Konzept vum Erliefnisbauerenhaff een zentrale Bestanddeel vun der Editioun 2013. Dobäi handelt et sech ëm eng Zort Informatiounskonzept iwwer d'Landwirtschaft, dat sech un de Grand public a méi speziell un d'Kanner riicht. D'Konzept gesäit eng ganz Rei Ateliere vir, verdeelt iwwer de ganzen Ausstellungssite. Hei beim Verband hu mer beispillsweis e grousse Modellbauerenhaff, wou d'Kanner gesinn, wéi e Bauerenhaff ausgesäit, wéi d'Buedemstruktur ass. Do kann ee mam Trakter kann een iwwert den Aker rennen, mat ferngesteierten Trakteren. Dat mécht och Spaass an dat dat kënnt ëmmer ganz gutt un. Aner Ateliere si Miel muelen aus Kären, Kären erëmerkennen.

E weidere Programmpunkt dann ass d'Attack vun den Hunnen. Ritter, Kämpf an absënns Bouschéisse gëtt hei gewisen. Mir sinn e Club Bouschéisse vum Päerd a mir maache Buedemchoreographien souwéi als och vum Päerd. Dat heescht mir sinn zu 3 Gruppen dës Kéier hei. Dat ass éischtens Dark Angels, dat déi hunn de Sëtz zu Lëtzebuerg, Dann hu mer d'Horseback Archery Academy Nemetii, déi kommen aus Ungarn, dat ass eis Partner Schoul fir Bouschéisse vum Päerd, déi eis mat bei der Show hëllefen. An dann hu mer nach den HMB derbäi, Historical Medieval Battle, dat sinn d'Ritter, déi mam Schwäert openeen duer fueren. Wéi gesot riicht sech d'Landwirtschaftsfoire awer ëmmer nach och un e Fachpublikum. D'Véizuucht beispillsweis ass dobäi e grousst Thema, esou ginn eng ganz Rei Concoursen an och Steeë vu Béischten iwwert ee ganze Weekend organiséiert. Wourop kënnt et do un? Déi schéinste Kou ass och am funktionelle Sënn geduecht, dat heescht gudden Auder, ganz gutt Fundamenter, dat wat se eigentlech brauch fir och laang leefeg ze sënn, dat heescht laang kënnen ze produzéieren, dat sinn d'Grondviraussetzungen déi déi Kéi hei musse mat sech bréngen. Apaart ganz vill Nowuesziichter, da sinn dëst Joer zu Ettelbréck mat derbäi. Mech ass wierklech Freed ëmmer hei matzemaachen an geet awer och eigentlech drëm säin säin Zuchbetrib esou gutt wéi méiglech ze beweisen, dass mer wierklech sinn, hei kuck, d'Bosseler vu Lampech, déi hu gutt Kéi. Natierlech wëll esou ee Concours dann och gutt preparéiert sinn. Ee Mount oder zwee Méint virundeems mer op de Concours ginn, fänke mir un mat enger extraer Fidderung. Dat heescht, mir kucken eis d'Ranner oder d'Kéi un, mir decidéieren, déi muss bëssen ofhuelen, déi muss bäihuelen, dat huele mir, also si kréien am Fong esou wéi mir, wéi d'Leit en Diätplang oder en. Fett laang a mir probéieren d'Kéi eben esou drop virzebereeden, dass se hei um Concours wierklech perfekt gebaut sinn, dass keen eppes ka soen, dass d'Fundament stëmmt. An jo, et ass vill Aarbecht. D'Landwirtschaft zwar riicht sech un ee Fachpublikum an awer ausdrécklech och un de Grand Public an huet an hirer Jubiläumseditioun eng ganz Rei Highlights ze bidden. Nach bis e Sonndeg den Owend sinn d'Dieren an den Däichwisen op.